Episode olaf! Helo Cool Dudes, fi Cool Dude, ag yn ôl, oh my gosh, mae'r Enderman, eee! Sorry. So, uh, ia, so dwi wedi cael air, dwi wedi cael heiarn, a dwi wedi cael coal. Ond, A dwi 'di ca'l ed- redstone nesh i jys anghofio amdan honna. Ond rŵan heddiw 'dyn ni am ca'l diamonds ag emerald ella ddim dwi'm yn gwbo. Ond yym ie dwi a- dwi dwi rili angen ca'l gwared i gyd o hwn. 'Chos yym ww ww ww ww dwi am neud bin. Chi'n gwbo sut i neud bin? Yy ffo- ffor yna so. Be' 'dach chi'n gor'o' neud

Ia. Wel, um, os chi'n mynd allan o fan, wedyn da chi'n... Sorry. Uh, mm, episode olaf. Hmm. O, oh, ni really ddim eisiau'r episode yma ddod, ond...

Dwi yn cysgu, mae cysgu yn cool. Cysgu cool, clwb, cysgu cool, clwb, cysgu cool. Ie. Ti'n gwybod, dwi ddim wedi defnyddio hwn unwaith. Ag... Rwan. Dwi am wneud, a just kidding. Sorry. So, gynnau air. So, sut ydych chi'n wneud item frame? Achos, um, Achos hwnna be dwi am fod yn neud. Dwi am rhoid gyd o stwff a gyd o'r landmarks o'r episodes 'dyn ni 'di cael i fewn i un thing. I fewn i un sgith. Ag achos... Come on. Gandden ni pimp, gandden ni ddigon rhoid pob un stwff oedden ni eisiau neud yna. So, um,

Yn cynta, ydy, um, ydy cychwyn. Be dwi'n ddefnyddio i cychwyn? Dwi'n ddefnyddio hwn. Na, um, um, cychwyn, dwi'n cychwyn efo, um, dwi'n cael un heina. Dwi'n popio hwn yn fyma. Y cychwyn. A wedyn, Nes i wedyn, nes i fynd yn bach yn well. Ac wedyn, nes i creu tŷ. Nes i creu tŷ. Uh, lle mae pren. so, um, wedyn nes i creu tŷ. Okay, so, dwi angen un! Dwi angen un gwrdd i. Okay, so wedyn nes i wneud ti. A wedyn, ail. A wedyn, nes i wneud o, ar ôl hwn, Hyn yw'r episod olaf, sef episod lle dwi'n gadael hwn i gyd a wedyn dwi'n gorffen. Ie, yeah, mae fy bach fel um, tragic story kind of thing, a wedyn... A wedyn dwi'n hoi dim byd yn fyna. Chos popeth di digwydd yn y item frames yna. So, ia, so, yay, episode olaf. So, okay, so dwi'n gwisgo hyn. Ag, wel, dwi'n rili angen sortio inventory fi. Okay, um, dyna fo.

Fel yna. Okay. Rwan, be dwi'n wneud, achos bod hwnna episod olaf, dwi am mynd o lleis i gychwyn, a wedyn dwi am, a wedyn dwi am weld be dwi 'di neud drost y byd. So yy lle dwi usually'n cychwyn by the way dwi by the way dwi am yy farw so wedyn dwi'n gweld lle dwi'n cychwyn. Ie. Okay. So wel Ia! so... O wait, na, aros. Nes i anghofio dwi'n gwisgo boots. Yup. Ok. Um, actually, dyna fo. Fe hwnna. O, dwi'n gwybod y ffordd dwi'n farw. This one. O! Oh! Hawdd. So, dyma fo. dyna fo. Oh my gosh, ia. Yeah. Uh, yeah. Dwi'n gwybod. A rwan dwi'n farw.

Dach chi'n edrych a be dwi di wneud ar byd. Dwi di rhoed y tŷ yma hefo'r coeden. A gwnewch chi weld y rheswm bod dwi di, bod dwi di rhoed y coeden. Gawch chi weld, gawch chi weld pam. So, gawch chi weld achos dwi di bod yn planio am episode ola. Pyn bach, so...

Dwi'n meddwl bod dwi am cael dau smooth stone am hwn. So, dwi am cael dau hynna. A wan dwi'n gwneud gyd o'r stwff o'n i eisiau gwneud. Pryd? Pryd o'n i'n gallu? Okay, so dyna un. Ag rwan dyna dau a wan dwi'n popio hwnna allan. So dyna fo, um, hmm, dyna fo, um, dyna fo. So, uh, dyna fo, so, a hwnna, yay. Ond, uh, rwan dwi'n hoed, um, gold plated yn fyma, so mae mond fi sy'n gallu mynd â nhw fo. Dwi'n meddwl. Dwi'n gweld e info ar hwn. Arno fo. Um, um, be sydd amdan hwnna? Be, be, be di'r info amdan hwnna? So dwi'n cael un o hynna. A wedyn... Ie, yeah, dyna fo. uh, so just some... Yay! Okay. So, um, be dwi'n gwneud hefo hwn? Um, hmm. Hmm. Be dwi'n gallu gwneud am hwn? Hmm. Dyna fo. So dwi'n rhoi hwn holl ffordd rownd y llawr. Ag... Ie, yeah, neitha edrych fel gwaed, ond...

Oh, gan y fwbn bach. Mae'n cool. Ond, whatever. Ag, so... So, mae hwn jyst yn episod i masio rownd. Ag... Uff, ie. Yeah. Da chi allan fod fel, pam da chi'n mynd neud yn byd yn episod yma? Oh, na chi weld, dwi'n neud rhywbeth ar y diwedd. Dwi yn neud rhywbeth ar y diwedd. So,

Dwi angen cael afal. Sut dach chi'n cael afal eto? O ia, dach chi 'di sgoro torri lot o um, o dail. Na, na, maen nhw'n disgyn. Maen nhw'n disgyn off. Um, mm. Tal yna fel bod. Beth. Achos dwi angen cael afal, achos dwi'n gwneud afal... Um, Lwcus, a wedyn dwi am fwyta fo, a wedyn... Ie. Ach, ma' hwnna'n un normal, s'na afalau fod i ddisgyn. Achos gynna i jans i yym o yym o afal ddisgyn os dwi'n torri hyn. Hmm. Ma' 'na jans da iawn bod bod o am ddisgyn. Bod 'na afal am ddisgyn. Wel, chance Pump allan o ddeg, dwi'n meddwl. Na, yy, u- pu- un allan o bump. So, 20% chance iddi fi cael afael. So, hmm, chance. OK, sa'n cymryd. Ond... Come on! Afael! Dwi angen afael. Fel dwi angen afael. Dwi'n eisiau afael. Dwi angen afael. Eh, Wel, Dwi'n meddwl bod hwn yn gweithio. oh. Gyd yn cael ydi saplings, ac dwi'n eisiau saplings, dwi'n eisiau afal. Afal! Yay! Okay. Oh, yeah! Okay. Dwi'n angen gwneud afal lwcus!

Ac sut ydw i'n gallu gwneud tân gwyllt? Chos dwi eisiau gwneud tân gwyllt. Hmm. Um, so cael um, un o heina papur. Os ydych chi'n gwneud papur. Um, hmm. Sut dwi'n gallu neud o? Hmm. So, unrhyw un hein. Firework and rocket. Firework and rocket. Y sain... Na, dwi'n cael fwy na un. Oh, gosh.

Hmm. Sa fo'n bwyd? Na, fysa fo'n tŵ... Sa fo'n stra... Dwi'm yn gwybod lle fysa fo. Um, ydw i'n cael pren na wbeth? Um, Wel, faint o air gyda ar ôl? Wel, gyda mwyn ddau. Wel, na, dim ots. O! Lle fysa fo? Um. O, oh, dyna fo! Dyna fo, dyna chwech. Wan dwi'n cael dŵr. Na, actually, fysa jyst yn gallu mynd... E, e, e. Dyna fo. A dyna fo. Dyna fo. Botal dŵr. Beth sy'n digwydd os yw jyst yn popio fewn? Dyna fo. Ok, um, why, why, dwi'n adio fewn redstone.

Um, o, oh, beth yn gallu popio fawn? Hmm. Fysa bwyd yn gallu gweithio fel glistening melon neu magma cream neu rhywbeth. Hmm, fermented spider eye. Hmm, sy'n gallu popio hwnna fawn, ond... Ah. Hmm. Glistering melon.

Na, phew. Okay, so... So, gan ei ddim byd yn fanna. So, potions ddim yn helpu dim byd, so... The pwynt i cael nhw! So, um... Mundane. Pwy sy'n defnyddio gair yna? Wel, mae'n probably rhywun. Ond, um... Hmm. Dwi eisiau gwneud rhywbeth i'r episod ar grand finale. Hmm. Dwi'n gwybod beth dwi'n gwneud. Just kidding. Dyna fo. Okay. So, be dwi'n wneud? Actually, dwi'n gallu gwybod siwgwr. Dwi'n gallu gwybod siwgwr. Uh, lle... Lle mae yna siwgwr? Exactly. Hmm. Wel, obviously wrth ymwyl y dŵr. Dwi'n gwybod hynna. Um, hmm. Wel, dwi ddim eisiau gofyn episode. A dwi'm di neud y be- y peth o'n i isio. So dwi angen ca'l y siwgr hwnna. A dyna fo! Oce. Oce. Ag so yym Dwi am gofio siwgr ag wedyn dwi angen mynd adra. Actually ge- actually gen i ddim amser ar hwn. Dwi angen gorffen episode rwan a wedyn dwi angen neud be dwi angen neud. Okay. So, um, actually well i fi ddim neud hwn. Okay. So, y rheswm bod dwi wedi rhoi uh, y coeden yma Ydy, achos os, os ydy o episode olaf, wedyn dwi'n gallu mynd ar y top, neud rwbeth special, a wedyn dwi'n gallu mynd nôl lawr. Os dwi'n gallu ffeindio y ffordd i fyny! Os dwi'n marw fel hyn, dwi'n syml fel. Done. okay. So, uh, dyna fo. Ti'n fo fyny. Oh gosh. hmm. Uh, dyna fo. Um. Okay. View cool dude ag diolch am rando am y tro olaf. Ta-ta ag dwi wedi cael lot o hwyl gyda hwn ag bod yn cool cool dudes. Peace out.